Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime, che aime porã, che aime porã, che aime porã ha nde che maitei, mba'éichapa reime, che aime porã, che aime mbosarái. Mba'éichapa reime hi'ãite reime porãiterei. Ajeruréta mitãmi Jesúspe, nderehe, nde rogayguáre, katu hag̃uáicha ñaime porã ko árape, ñamba'apóta kyre'ỹme vy'ápe, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra ta oreañomba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva, ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Jahecháta ko árape, hína página ñamba'apóta 54, 55. He'i ñandéve, teroja tekome'ẽva. He'ise adjetivo, distingue adjetivo calificativo ko'ápe he'i ñandéve. Upéicharõ jahecha ko'ápe jarekohína ko tũkã, ñañe'ẽma voi hesékuri. en, en la lectura, eh, ya jaikuaáma mba'eichaguápa, cómo es. Ha ko'ápe he'i ñandéve aporandumíta Rosita. Rosita mba'éichave tukã ijuru hína, Rosita. Ipuku mbo'ehára, puku, oĩ porãiterei. Ha mm, José'i, mba'éicha hína pehesa.

Péva pejapóta ko'ápe che jajapopáma pemongoráta, emongora térõ ja tekome'ẽva, encierra los adjetivos calificativos acá. Ko'ápe jajapóma, puku, morotĩ, michĩmi, hũ, puku. Muy bien. Oĩ porã. Pasamos al siguiente. Tembiaporã peteĩ, ejercicio uno. Ehayguy térõ ja tekome'ẽva oĩ porãva, gua'a, pytã. Pytã, péva pe gua'a. El color ndaha'éi hũ. Hũ es negro. Vaka hũ, péa, vakapytã hũ. Subrayar, péa. Jaguarete michĩ, pequeño, no. Jaguarete tuicha, tuicha upéicha. Guyra campana hũ, guyra campana morotĩ. Muy bien. Seguimos. Siguiente. Ko'ápe he'i ejapo ñe'ẽjoajy oipuru ko'ã teroja tekome'ẽva. Hace oraciones.

Muy bien. Jahasáta eh, ambue tembiaporãme. Oñe'ẽva ñandéve pusógui, pundie puso. He'i ñandéve utiliza adecuadamente el puso. Eh, redacta la descripción de animal teniendo

Yu i. Pemoñe'ẽke pe, lean también ustedes. Emongora puso, van a encerrar el puso acá, ko'ápe pemongora. Emoñe'ẽ hatã ne mbo'ehárandi embosa'y puso. Lee fuerte con tu profesora y pinta el puso. Acá vamos a leer junto. Ha'e. Ka'aguýpe. Oñe'ẽ. ipyti'a, sa'yju, ipo'i, ho'u, guyra'i, guyrarupi'a. Bueno, muy bien, entonces de esa forma, hagan pausa, es una pausa breve. Néi, ko'ã rupi he'i ñandéve jahai porãke, escribir correctamente, ohai mba'eichaguápa mymba, escribe cómo es el animal, ajépa, ko'ápe, jahaíta ko'ápe, ehaítero ja tekome'ẽva, escribe adjetivo calificativo, hague, ko'ápe hína kóva, hũ, huguái, Puku, iñakã michĩ, hesa michĩ. Upéi he'i ñandéve nde rogaygua ndive eha'i mba'eichaguápa mymba rehayhuvéva emoha'anga. Con tu familia escribe un animalito que más le querés y dibujale acá, ko'ápe. Upéicharõ, si es un perro, es che jagua, che jagua. Héra, poner su nombre, héra, hague morotĩ, hague hũ, le describen el color, hesa michĩ, inambi guasu, oreja, ijuru puku, entonce upépe pemoĩta jee, pehaíta. Muy bien. Néi, pépe opa la ñane rembiapo, che ja'ahátama. Tereho porãite mbo'ehára.